Men senden towuk almana gelendirin. Aý, öwküjeden agzyň tagam tapdy ekeni. Towuk diýendir-ä. Aý, öwküje diýeňde ýadyma düşýär-eý. Hä? Aý, şo towuklaryň-a däl eken-eý. Näme boldy? Aý, onuň hem garry-laý. Garry bor-ow!
Ol öýdäkiniň, öýündäkiler bilen salamlaşanda beren jüýjejikleri-ä olar. O nädip garry bolýar-eý? Salamlaşmana baranda berlen jüýje dämi? Hawa. Äý, inim, senem menden bir ýyl soň ýanym öýlenensiňdär-ow. Meň öýlenenime otuz ýyl bolup geçip gitdi-ow. Sen gaty ýigrimi sekizmi, ýigrimi dokuzmy şo töwerek bolandyr-la? Beh, garry diýeňmi? Aý, seň olaň bar, gaty garry eken-eý. Bilmedim monma, şo öýdäkiden bir ýaş kiçiräk diýen soň. Aý, ýok-ow, oň ýaly zad-a bolmazdan, bişende gowuşýandyr-a-ow. Gowy bişerme, ony-a saçda ýarym sagat gaýnatdym. Goý, bujur-bujur gaýnatýaň, onda şonda-da böküp ýör-ow. Ka-kaka näme diýýä diýme. Eý, şu towugyň-a diýýä. Şu adam diri öýtýändiýä.
Aý howa ol gaty garrylaý bir. Bolýa bas saýla başgany saýla saýla. Onsoň bolma iki sany çekeyim. Oň ýelenem ýa ol daşyndaw dym gyzyl bolup durun ýelekleri ütüp berýäňmi? Ow sen ýelegini ýen nädin a oň. Ýelegini ýemak bor. Hany ol derisi skidka zat diýilýä dämi aý şu. Ow goýunda skidka bolýa ow.

Iki müň ýigrimi altynjy ýyl bilen çyn ýüregimizden gutlaýas. Janyňyz sag, görjegiňiz gowy, abraýyňyz belent bolsun. Bar ýagşy eden arzuwlaryňyza ýetmegiňizi çyn ýüregimizden arzuw etýäs. Janyňyz sag bolsun! Mähriban tomaşaçylar! Iki müň ýigrimi alty her biriňiziň ojagyňyza yrsgal, döwlet, bereket ýar bolsun! Hudaýdan görjegiňiz diňe gowulyk bolsun! Janyňyz sag bolsun, diňe gülüp ýaşaň! Täze ýylyňyz gutly bolsun! Eý Dikgijan, Eý, menem senariýa ýazýan-ow. Näme, oýnuň senariýasymy? Ýok, gowy degişme, senariýa ýazýan.
Tüweleme, malades. Şowly bolsun. Işleň şowly, murtuň towly bolsun. Sag bol. Taňryýalkasyn. Ýöne mende murt ýog-a dikdim. Bardyr, görýän dälsiň. O nähili-ow?
Murtum bolsa, men görerin-ä, mende murt ýok. Görünmez-ow ol.
Şuňa kelläňde akylyň barmy? Hawa, bar.
Görýäňmi şony?

Turk dördünji başda, Bäh, eý, öz-özüňizden köp ala görýäň-ow diýdim-ow. Öz-özüňizi biziňkilere bir görkezäýmä görüň diýdim beýdip. Ýa, men düşünmedim, sen näme üçin şundan ýökedip äkidipdiň? Hawa-laý, men näme üçin alyp gaýtdym diýdim. Hawa. Seni diýä, synak edip görjek bolýas biz diýdi. Synak edip görjek bolýas seni? Ol maňa köpelýänçdi öýdüpdir-ä-la. Bäh,

Aýdýarsyň aý. Muňa girip, gerek ýarak adyp aldym. Näme gerek bolsa, öýe gerek zatlary, iýip-içgi, ýene bar zatlary aldym-a. Oňurtgyň. Seň adyňy belledik, gaýtdym.
Äý, indi men aýda-da bergin, mama-äý. Aý, aýatda bolandan agza bolýupdyr-a, duşka aga. Aýa bolsa bereýin begendenoo. Aý näme de bolsa aradan aýa gidip geler duradym, ýa olar geler durar gider durar. Hawa. Şat bereýin bolsa näme etjegoo, gizlem çykybilmerdim. Hawa, goş olam hawadyr. Sen aýa bereýin bolanda gynanma bolýamy? Aý howalaý.
Aý ýöne bir başgarak bir çykalgasy ýokmaý onuň? Çykalga bar, çykalga.
Aý bir şeýdeli-ow bir. Aý ýene bir on münçik berseň.

Haw! Gel, gel. Näme? Ey, dikizan, haw!
Inin, şu taýda täze ýylda kim kim bagşylar aýtýar gany aýdym. Şu taýda. Gel, gel.
Diýe, gör. Ey, men-ä bilmedim-aý. Ey, jigim, şu taýda.

Gelnejeňden soraýynma how. Sen bilmeýän zadyň gelnejem näbilsinay seniň ýöne hemme zady gelnejemden soraman bir zat edibilemogay. Ýa Dikdi jan seniň gelnejeň ba garyndaşlaryna maňa görä beledräkdir.
Gelnejeňden soraşyp gelip görmezmi. Howwa.
Eý, Bekgi jan, men saňa bar-a, awy dişimi gürrüň bereýinmi? Goý, gürrüň bersene, ýüregime tut ýer daşyň. Eý, Bekgi, ýow, men bir gezek awy gitdim. Ýeri, eý, şu gözüňi getir. Ulgam-ulgam çägeligiň üstünde-ow, ördekler maňa tarap süýşüp gelýär-dä. Ýeri,

Sen onuň ýekatar dämi? Wüy!
Kuşuň bolsun diýdim. Eý, Dikgijan! Haw!
Eý, ynanmarsyň! Näme boldy? Eý, maňa bar-a, şu täze goýan oýnumyzda. Hawa. Eý, dürli-dürli haýwanlary öýkündirýärler-ow. Haýwany?
Sen haýwany öýkündiräýmeseler, başga zat ulanyp ýörýäň häzir. Ýok, ondan däl-how, Dikgijan. Näme? Men bar-a haýwana.

Dogrymy aýdaýynmy? Hawa.
Meň pikirimçe, Hawa. şu sen ýaly samsyk bolanyň özi-de.
Näme üçin? Sebäbi diýseň wah, Hä? edil meň ýaly bolup göze dürtülibä duraňok-da.
Hut işkildi iýip uradylar indi.

How meň ejem bara ondan soň men ejemden boldum how. E nädip bolduň ejeňden sen? E neme de dikkijan. He. Çak kiç kiçiräjik käm bar. He. Ejem aýytýardy, oglum sen diýe leglek getirip diýerdi.

Bir ajaýyp hawa talantly
zehinli şu iki agyz söz sözleýärä hawa lakyr güldürip duran wäşi artist bam kan aýdyp diýip Aý bu düşýän mana Aý indi biz gaty azadlyklaý.
Men saňa diýemok how. Wäşi artise diýen wäşi artist. Men nätdir artrismu. Eý Dikkijan hä şu wagt bara pil satyn alyp bolar ýaly pul bolaýsa hä. Aý pili näme etjegey bire ýeke pil nämä gerek özüňem pil näden tüweleme. Ýok how maňa pil gerek däl how maňa şonça pul gerek Pul, pul.
Eýsem pul gerek. Hop, pul gerek.
Eý, dogry.
Mustafa. Hä.
Eýse.
Samsyk dikme diýilýär. Samsyk. Samsyk.
Owo.
Dikjan.
O.
Şu bir zady zan edip düşündirýäň-ä. Kime?
Zanyň teniň bilen düşündirýäň-ä bir zady. Kime? Aý şu kim gabat gelse şoňa. Hawa. Şonda şoňa düşünmeýän adama samsyk diýilýär-dä. Düşündiňmi?
Aýjyn. Gepleýiş. How, aýdym aýdyp bilýäňmi?
Aýdym aýtýan.
E, aýdyp bersene.
Nähili aýdym aýdaýyn?
Katýuşany.
Näme şu?
Katýuşa.
E, goýsana-ow, näme-ow, özüňi allakgadyryn öýdýäňmi-ow?

Mogmin jigim Assalamu aleykum.
Waleýkim essalam. Saglyk men. Gowy ýaşaýaňlar.
Hawa ýagşy. Neme sen aýdym aýdyp toýa gitýäňmi? Hawa. Bir gaýrat et bir toý sowup bersen aýyň ýigrimi tördüne. Ýigrimi tördüne durar özüm. Göreýin häzir. Gör gör gör.
Boldy ýigrimi tördüne boş agam. Boş gijemi?
Ha hawa gije.
Boldy grupbam bilen barýan gülýä sowaýa agam mesele ýok. Ýok grupbaň gerek däl seň özüň bolsaň bolýa Emin jan. Inime ýörýänmi? Özi bolsa bolmuşy. Aý Anjan men ýok gözüm barsam bar Iwal aýdym aýdyp bilmeýänow aýdym gowy aýtmak üçin gruppam bile barsam boldy aman. Bilýän jigimjan sen baraňda aýdym aýtmaly däl aýdym bagşylar aýtýa sen tans etmeli tans.

Berip bilerin öýdýäňmi näme-ow? Näme, meniň tans öwrenem bany. Daş edýän men. Aý, nätdiň-aý? Hawa, hut şu sagat maşyny ber. Hawa. Täzeläp getirýän. Boldy, men indi inim. Bäş sagat maşyny seňki. Täzeläp berseň bolýan ynsan. Boldy, arkin garaşaý.
Boldy, garaşýan onda. Howdurdaý. Aga diýeniň seň ýaly bolaýar, hä? Indi diýeniň seň ýaly boldum diýsene. Bolýan-da. Toýotan çaşsaň bolýar-da indi. Hawa, Toýotan çaşsaň bolýar. Bol, agam, men gelenmen.
Sag bol.

Ne öýleýin agam eý. Sen ozňagy çalyşjak diýdiň a? Toyota znagy.
Toyota znagy a? Hawa.
Eý jigim.
Haw. Eý ondan bäş sagat maşynyň gerek diýseň bolanakmy a? Eý men Neme aýtsaň aýdyp dur.
Nähili onsoň? Gowumy ýagdaýlar? Gowy gowy.
Bolýar. Maşyn nähili? Eý, maşyna gowy däl-eý garka. Näçe gowy däl? Eý, şu gezeg-ä agam sokduň-laý. Nädip? Ho, o günem ýag iýip ýatyr-a-how. Ýag iýýä?
Ýag iýýä.
Näme-ow, bolmanda on müň manada gowurdak iýýän maşynalaryny öýtdüň-ow.